chiedza mama ka imukoma chiedza watanga unoko kusageza waraidzoona mwakumanga akuita

handitombofunge nezvake na ndinoona kunge tichaona ari pachokwadi na fambidzana naye ka ini handimude ee vasikana musadaro handimude ini haa fambidzanai zvenyu haini kana kana ka mafungiro angu ndinoona kunge mukomune ari pachokwadi ndonyaya mandimisira nguva yese handiti tingadai takutosvika here Dananai naye tichaona wacho ini ndakuenda i. Ayo kwasikana makutoenda shuwa.
Ndikukwazisei kana yasikana. Yasikana icheza. Yasikana unetso.
Unofara here? Hayi ndinofara.
Ah ndoti umi here kuti vamungatofambire kubva ah, makuseni. Ah dzakawanda idzi. Eh?
Sangu munetsa. Ndikise ipapa. Kwewe wakazotiko nenyaya yangu ndiri kukuda. Aiwa haina ndimbofendeka kubvunza. Neiko? Aiwa rine. Pane zvitsoko zvaunofambidzana nazvo izvi iwawo unoti ndakanaka. Aiwa pane munhu wandinombofambidzana naye.
Asasikana, izvozvi mamuramba apa. Asi mamuchindimanikidza. Ini asi kana kumuda ndotomuda.
Tichayo. Yan.
Ah, shamwari ndine mfana.
Hey! Iwe.
Manake ka. Manake.
Ah. Wanonge iko. Hapana kana nonga. Hi. Uri mozati chi? Eh. Ndasangana na Chiedza. Wasangana Chiedza?
Eh. Hmm. Ndasangana na Varaidzo aina Chiedza. Manakira akaita Chiedza ka ukamuruza mino zva. Chiedza kunaka akanaka. Asi dambudziko rimwe chete kudai. Rei. Ndazama ndazama ndazama ndazama ndikasangana naye mirapo titaure anoratidza kuti zvandenge ndichitaura hambo zvifarira kana uri kukasira kusviba mwoyo hama yangu usakasire kusviba mwoyo munhu uye anokuda haudi mazano tamba nesu ana tsuro mageng atikugadzirire nyaya iyi ifambe mira uone zano randinaro ndokupa mbudzi kana watoti uri kundipa mbudzi ndiri kutonoizvuva izvozvi ini handipererwe ende handikundwe chokwadi here sawira mira kaone ndokupa mbudzi uri kuona pane kwanda ndichienda ini chisara hako uchiita zvauri kuita asi yeah. nini ndakutonoudza mai wangu kuti ndahwina ah.
wobva ah. wandiitira hangasa iye mbudzi uye otora sawira kandimonoudza kana mai vangu kuti nhasi ndasangana nemusikana ah.
ungaudza ah. amai eh.
Ah, madai. Unofara here? Ndofara zvangu wakadii?
Kuona zuva rarereka ka usiku tsvage musango newe. Ndakuona zvangu uchidzika mba ndakwatsega ndimutevere. Ti tinoziwana here?
Yozo ndokuda here? Chimbomira nyaya dzako idzo.
Iwe wanetsa muraini waparidza sadzimba dzaunhu wakawanda iwe. Nekuda kwemakuwa. Eh eh eh eh eh. Uri ipapo ibho wanyarara zvako. Ndichene nyaya nzvadzi yako iwewe. Nyaya dzakawanda kudaidza nzvadzi yako. Nzvadzi yangu chedza. asi une dzakawanda
nemede ukuedza kuti chiyo ndinyengerere ndikudze chikutangondudza kuti unondida chete apa ndobva ndakutaurira nyaya yacho aiwa ngondiudza ndakukumbirawo mede ndiudzewo
manje hanzvadzi yako ikutorwirwa ndasangana na chamu nasauro wako achitorwira hanzvadzi yako chiedza unorevedi here ee iye wacho ari kutodawo chamu Ah, kupi?
Ah, ndibvunze nyaya yese. Manje ndinokwadza munhu.
Watogona wanditi wandiudza. Ndakutenda ako indokwadza.
chiedza ko kufamba wega nhai mukanzira kakadai so uri wega chii ndandatumwa namai kwamai chipo uri wega eh. zvino unokuwarerwa unonga wakubatwa batwa nemukomana wewo ah, ndina hangu ah, anga akukutakura
Handisi kuziva kuti anga achidei mufungi. Zvino rega ndikuperekedze kakwauri kuda kuenda. Chiedza.
Chiedza. Chiedza. Amai. Svika kuno. Ndauya amai. Auya. Ngochiiteko zvako. Nai mbesa mutakura pamoto.

Akabvuma ka wewe zano rangu riye. Ah, baba. Wotoripa. Eh, jongwe rako ndine jongwe. Papenda ndakakuvimbisa kuti ah, kwa kuti mbudzi kani zveju zvehuku zvazvipi kwa. Ah, ndokupa jongwe. Ya.
Zvako zvinotoke zvemuchonga hapana ah, chano. Mbudzi ndada kukupa sawi. Eh. Asi nyaya yapo ka eh. yakasvitakura. Saka ndakuramba kukupa jongwe. Kana yabereka ndokupa gutora. Ndokupa gutora. Apa ndofunga unenge uroda kutaura nyaya yechokwadi apa. Asi iwe ndofunga kuti une mushonga iwe. Chii?
ukuona mawandira aita nhundurwa panapa nezvakaita mombe mudanga umu une makwenzi chete aiwa ana makwenzi jongwe rori pamwe chasvika richishata hadzizi huku dzeaiwa mina ndikupesa ndandipa hovewe dzenge dzisingatombonzwiki kana ah, tsvimbo yangu andisereka ndikutore jongwe ndimirira ndakatomirira nditore jongwe iri jongwe ndikaripihwa iri kairi rinofanira kutoundurwa navaraidzo mangwana haa but ndodya kwangu mm. rinofanira kuenda kwana baba varaidzo ndongosvika ndobva ndati ndauya ndoda kuzotaurawo nyaya yangu ura kuita seto chirema one mushonga iwe nhasi mbu sahwira ah zvakaoma zvasahwira wangu haa nemufaro haari kufara angachinje moyo
Yeah, yeah, yeah. He's up. And I don't know if I'm Ko amai taurai ende pasi nambobvira ndaona rungwanani rwo. Ha, taurai anombogara pasi here taurai iyeyu. Anongoswero famba zvake achifamba. Ah, asi riye ndiye abva atouya chiko chaakasenga ichochi.
Ah, mai, mai. Eh, wamuka sei? Mangwanani mai.

kana kuti izvozvo hazvada kushoresa ini nine muchashorwawo mhai unza mutsure mwana unoreveiwo kana kuti chiedza ari kuita zvevakomana ah, akazvitanga rini aiwa chiedza mm. zvinotishoresa munharaunda mhai asi iwewe kana uchiti chiedza ari kuita zvevakomana chiedza anoswera pano anenge ari pano ukaona abuda panapo anenge abuda navaraidzo kana asiri pano anenge ari kumba kwanavara

Vasikana mairevesa pamaitaura nezvatichaona. Ede, sikana tipirei tinzwe. Eme, hmm, ndasaziva tichaona ane rudo. Sasikana ndakambokuudza yasikana paya. Eh, ndanga ndisingazvizive. Ndanga singambozvizive ufunge. Asi asikana kayo yaka eh anondifadza ndikunyepa. Tichifamba mukoma taurai vanopopota tikanonoka kusvika kumba.

asi mudiwa uchiri kurangaira here mazuva apera uchindidadira uchiuya kwauri uchindidira zvako mvura asi hazvinei chimboruma kai
asi yangu yatika bye bye ndikati ndaikuda hangu ndainyara wainyara ah ndakazviona ini asi ndaingovavarira semunhu aida munhu wake asi nhasi wandifadza shuwa shuwa panenge ndiri so ndi ndichingokufunga asi handaimboziva kuti une rudo rwakadai so handichatokwanisa anogara ndisina kukuona hmm.
hakusi undinyepera here kana undifadza handimbokunyepere chatozviona kuti ndiri munhu asinganyepe mangwana unenge uchiiteka uzomboya kumba ndichaona kana mai vasipo ndinouya oh, saka unouya kumba zuva rovira uko zvinokunda ndiri ewo ndinouya
dzanga dzichinaka chaizvo
ndandave nezvipfuma zvangu zvishomanana panapa no mukaringa apo muti uyo nemuti uyo icho chii chimunda ichi tachiitikawo tikaisa danga remombe riri kurati chemberei apa apa zvichienda kuzasi komai

Masondiudza yasikana. Tichaona ati ndiyo kumba kwavo madeko anhasi. Saka munoonawo zvichiita iwe. Asi manje mukoma Taurai vakazvinzwa izvi vanoti chii asikana? Taona ndomuda.
Ko makangobuda muchiti muri kuuya kumba kwedu. Imi moenda zvenyu kwanani? Kwana tichaona. Padaro mima ndibatsira asikana. Motokasikidza kudzoka nekuti mozondipinza panguva yakaoma namai.
mukwana mwana uyu ndiye shamwari yami yachiyedza paanobva kuno ndokwaanenge achienda ikokuyo nhasi unoyo ondiudza kuti andanzi haasi kuziva kuti chiyedza masango
kuchina mdi wangu waita sei ha zvinondigumbura mani maiiyanzvadzi yangu itarira hachaoni